Chinsese. Chinsese. Chinsese. Ee, sei, ebarasa, ebarasa, ebarasa gekano. Keitaga. Abanto amang'ana akong'ireka, omoasisa ndi chifu akare koonia maremo gekano ye chibarimo. Ee, naende gokomoa ebese, aye onye tobwati bese, igo oborimo bwabo bwachire. Keitaga. Ee, bugia esirimbi eyio, omoasisa ndi chifu nere obwenerete gokonya abanto, bono nere okare koonia maremo. Keitaga.

Omogambi achiete akaora omogambi bakabwaterana omosubati onde igaa, Omogambi oyo oyo naende okoonia emeremo y'ama- y'amachara. Ng'aki okorokwa tata? Ng'a ayii, orwarete? Ayii, pore, pore, pore. Ng'aki okorokwa tata? Marieta angorokwa Tomasi oyio akomogira korwa ekenyoro gi'ekegogi. Gaki omong'ina nare Eh. oete omong'ina ominto chibesa ngachiera Nyagitari. Ehe. Ekero nagenda Nyagitari, ngachi Eh. nkarwarigwa. Eh. Bono ki narwarigwe nagachireka. Eh. Natimokire, Ee. omong'ina oyo omanyire kobwata ogokira abere oboremo bwensi. Achi. Agacha akarua chibesa chigaika 96. Ehe. Ekero chiaika 96, Ee. tokariika chibuti 85 by 234. 85 by 234. Obwo nabwo mwabwate komoa. Bono omong'ina ere agacha akarora ng'a obo noboke, naende rinde rionsi. Aye tori kwenyara, akamenta chibuti. Bono omanyire koima gokirabire oboremo bwensi. Achia, achia, achia.
Ase ng'a oboremo bwonsi bono nobwane. Orundire ochiire nyamira, origirie etaitoti. Motamanyeti. Omanyire koima gochire, Eh. iga kare ko ngochia komoborera mbuya tobeke chibuti na achiire ochiire. Eh. Omogambi nere bono ngamisire pi akoegwe chibese, ocha mwane marogoba mbotuko nomosigari okare magomba. Oino mwasisani chifu, barire chibese echia asisani chifu kwarire, togochi kori naende enchera enga buna eyio, ogotokera. Baminto timeeti nyomba naende igo ndwarete. Aye, aye, inee bondo ochi norwarete mwaka? Pole. Inche nkorigeria abana, na omong'ina one nebarimo. Eh, obe! Omong'ina one nebarimo? Korora ng'omogambi oyo akare korora abanto chibarimo noyo akare koonia amarimo. Ee, toibwati korora ore aria nkoraonie are, oonirie obonde bw'ebarimo rogoro. Inche nkorigeria abana, na omong'ina one nebarimo. Akie!
Eh! Bono okoba nchandete, tindi korara nyomba nonya ne toro. Aye,

Ayebore. Onde taire bakegma ebi bagobicha kong'enta botuko norosana amenyete. Ayie.
Tiga agokune, na bwoye ntomaete asire. Gaki tindi korara nyomba naende gondwarete, mbwate amaoto 'omobere omogima. Ayie gaki pore pore.
Yetebe, yetebe, omokungu enchoma. Na mariogo onsi amborire, baimogetie amatabao riane bakaruta rooche nomogambi. Omogambi ateneine, ebinto biao bigosarigwa, kwapigwe as'esani chifu, gocha apa, nagechigwe, ayie, nagechigwe.

Bono gaki timbwati kende na kende, na abana timanti buna bakoragera.
Nabo nchandegete gochia baiche ogachia kombora nkogora amariongo esibo eria amaote chamande.
Anchandete. Akominyoki boira agonta inche negento bosa tinkomokorera kende ere nabwate chibesa.

Aye nomogaka bw'amasikani, konya omogaka oyo, ee, koranche mokonye anyore oborume bwaye. Naende tibwati mang'ana nkogenda bokorekanu inche emiaka yane nagotire mbete kogota buya. Mbuya mono chief, lakini ase isani chief oo ere oyi nekebago. Eh, chief ochire kondwanerera bobe guchibuti omogambi bwange haki tabatari. CS Matiang'i tusaitie. Nisaidie kabisa haki ni usaidie hata iyo watoto yangu watogo. Watoto yangu acha kwao acha kwao kubwa na bibi yangu ni wasimu. Chia Sisari chibu chia chire nkuma, eyende negakare aa nero. Chiitata. Korwa aria rigena maketi gesera, babwatire omwasisani chibu, bakagenda bagatagora chinyomba, bagatagora chinyomba kabisa chi'omosubati oyo. Hee! Inga omong'ina omoragia, Ase Mami! amarieta ane iga nkorokire otunya biage, na oyomogio rende korwa bomocha oge bwa sengera, Korwa bomocha oge nigo nogwachera. anywomire gocha nyaribari keumbu ekenyoro kie rigena, inche banywomete gocha ororo buya. Nkaba genkorenda omogaka one buya ase efamiri eye iga omosubati nare nyomba otasogeti okorokwa Jane. Noa are nyomba kende buna ekamati. Chikamati chire nyomba tasumbuiri bakagura chikamati chire nyomba wa. Yaikeire ase omogaka one asirire. Omogaka one osirire egento tokobuna na omwana ochiete agatenya chinko korwa ase omosituni akarenta akarogota egento kenge ekamba agasibera chinko. Bono omonto naro omosubati narorere okorwa komura ase obereria ondong'e. Baigwanaine bono nabanto aba iga minto, mama na chieni, baigwanaine ng'a noborimo bakomooneria inche. Oo, batete koonia oborimo bwao kore moyo, na abana bao bare ororo. Bono bagoserie, banyore ribaga ri'okoonia oborimo. Bachire barigirie omosubati okorokwa, omosubati okorokwa Nyamokami, bamotebirie atebe ekamisi neye aye ase engencho y'ogonseria. Bono barokire omorogi, na agambigwe nomogambi okorokwa Isaka Moemi. Ache, ache, ache, bakorogire omorogi bono. Abamoemi barangereti ribaga bakorangeria abanto baito b'ekenyoro baria bamaete buna namenyire, buna nachandekire, buna ngoserigwe, baba bakarangeria abanto korwa ebinyoro ebing'ao, bagonchika bagontebia ng'a ngonseri bare, ntarakora kende. Bakang'a amatuko sarasini. Rituko eri narenge kogenda omosubati oyio okorokwa Morani gantebeti ng'a nabo oragende toika. Toika. Amaene ngaika nchera, Achi, epigipigi achi, achi. ekang'aka, nga- nkaba omorwaire, nkaira Eh, nyagitari. ubi. Naberetie nyagitari amatuko sarasini, rituko nare koira na nkaira na nyagitari, nari twacha kogamberana. Abwo ngokobora Ekero bare. nde nyagitari, omogambi moemi ogoaka esimi ogoteeba amoche. Eh. Ekero nairanire gocha, Eh. Piko ochirwe na abanto ba community policing pi. Assistant chief bono oe- oe- oe ng'ina oeredi yo, nomo chief, ere ochire na community policy bachire gotagora mwao, okobabariete chibese. Oratemo baminyokire korwa nyomba bakong'ita ebiranya, natameire natameire gocha polisi iga iga. Polisi iga iga bankonyire bandendire chingaki echio naende nairanire gochinga. Ekero nairanire gochinga igoro abachete bagansoa gosa gonsabe ekamisi bagontebia nomorogi inde bagotoita. Aka mwana kane agake gakaminyoka kagagosoa echoo ime. Bono omo omo assistant chief okorokwa Isaka Moemi namotameire nere ng'a ng'onchokerete nere gakondoka omorogi, bagontebia tataeti kondora, Na omosubati oyio moraa nere nere okonyakoa abaporising' chibesa, iga akobatebia ng'a, Banseri agore oborimo ere ntayare are ase okogora oborimo. Eserekari tokonya ebagite, ebagite bakanyora toikaranse tosike nebitumo tokobongorora gocha bagatagore. Inki bagotagora gaki? Eserekari egento moratokonye, gaki tokonya tokiine.

Ongwaemotagete? Ongwae inki akora? Abasirikari baba baruta inki tiaga ase? Eh, taraira ngoro ing'aki ing'aki njiki abaga. Ase amarieta ange Rokumeli, korwa Taracambiri, omonyabiasara Taracha. Neri mbuya ore. Igo ondwarete.
Eh, achi Inwe pole. nyomba neye abande ngoakana, Eh. bono aba- bakonagotoseria, abande ntorwarete totari gotaka tiaga ase. Aye, naende buna orwarete. Twamenya kona. na korutera ritiro anga ase bagatwenerera gokoorera egoti. Achi, achi, achi, achi, pole!
Inki bakobarutera abanto aba? Igo togosaba gavana ongo aye, Omosacha kwa onye mosacha ne gose? chiira agotochengi go ching'umbu, Eh. tiga aiche atotebie buya, abe Eh. naki agotobanga, tobere echiiro, toonie. Eh, kobua amo okona gwagochitiaga ase enchera enga buna na korona ne. Bono tiga anga aiche atotebie ng'a naki togokora. Igo. Intwe omoisa gokwa chingaki chiaito chitaraika. Gaki. Onkwene goita amang'ana abori. Inche Mpirisira korwa Eh. Racambiri. Eh, Prisira.
Emechando tobwatete Racambiri nemekong'u. Achi, achi, achi. Eh!
Gaki ntokura ntokonyara buna tokonyara gokwana. Lakini karakwana.
Abasikari bono mambia batominyokirie ne chitiagasi. Eh, inki bakobaboria? Abasikari ba county council babe bagotominyokia ne emetarichi. Achi, achi, achi.

Tore one mita. One mita apart, muri amo. Lakini otokominyokigwa.
Inki bakobaboria?
Otagotorera amaabera rende. Ongwae gaki.
Oche otobange.
Ee. Buna oganetie tome, tobe. Ongwae obatomete.
Erinde toe ribaga togore nonya eching'eni. Ee. Oi nonya endagera ye chibando tokogora, ng'a ey'abanto bakorusia endagera bakoria. Abinto gaki. Bono nonya oborwaire obo bwachire. Ee, etokorara nchara.
Enchara tegotoita rende, ko tokomenya nyomba.

Mosacha komosacha boria obwate ekiina ekiya. Ee. Nao otebi iga. Aye toigwete gogenchiri. Ntagete koboria omwesimigwa ongoye naki? Ee. Intwe nabagusii. Ee. Omonto nang'anye korwa enyomba yaye aase kwagacherwa omokarabise bwoo ache gokorusia ore ogende koirana enyomba eye? Hapana. Aye gagocha, agocha amenye buna abenyeche. Akorusia mwao.